ווען נאפאלעאן האט מיט גרויס הצלחה באזיגט לאנד נאך לאנד, די ענטוזיאסטישקייט, די פייערקייט, די שטאלץ פון זיינע סאלדאטן האבן זיך געהויבן מער און מער. פיל מיט פשוט'ע מענטשן זענען געלאפן ווערן א חלק פון זיין ארמעי. יעדער האט געוואלט זיין א חלק פון דעם, ווער רעדט נאך צו באקומען א פראמאושען און ווערן א גענעראל, די גרעסטע גליק אין איין טאג. נאפאליען נעמט צוזאם הונדערט פון זיינע בעסטע סאלדאטן אין פראנט פון א גרויסע בארג און נאפאליען רופט זיך אן, עטס זענטס מיינע הונדערט בעסטע סאלדאטן, אבער היינט גיי איך אויסוועלן פיר גענעראלן, וואס יעדער פון די גענעראלן העט זיין א פירער פאר זיך, פאר טויזענטער סאלדאטן איינצונעמען נאך לענדער. יעדער איז געווארן מודיג אנגעצויגן און מודיג פרייליך, יעדער האט געהאפט אז ער וועט ווערן דער געלונגענער גענעראל. נאפאליאן איז ארויף אויף א אנדערע בארג קעגן איבער מיט א גרויסע קוק א האלטן אויג. געגאנגען ארויף אויפן פערד, דער עולם גייט ארויף אויף די פערד אים הייטן צו גיין. נאך צען טריט אריין איינער פון די סאלדאטן, א טראסק אראפ אין א לאך. צובראכן אינגאנצן. נאפאליאן דארף דאס זען. וואס וועט זיין? וואס איז מיין צוקונפט? קיין גענעראל ווער איך שוין נישט. אנדערע סאלדאט איז געגאנגען אביסעלע ווייטער נאך צוואנציג פיס א טראסק אראפ און א טיפע קליף צובראכן צובליטיגט. אוי וואס וועט דא זיין וואס איז ווי זענען אנדערע סאלדאטן זיכער סאך ווייטער און אזוי זענען געווען נאך סאלדאטן דער איז געלאפן דער איז געפאלן ביי די ענדע פון די טאג נאפאליען נעמט צאם די סאלדאטן ער זאגט די די די די פיר סאלדאטן עטס זענטס מיינע גענעראלן סאלדאטן האבן זיך אנגעקוקט. כ'האב נישט פונקטליך פארשטאנען זיין חשבון ווען נאפאלען רופט זיך אן. איך האב נישט געקוקט ווער ס'פאלט, איך האב געוואוסט אז מ'פאלט. איך האב דעזיינט דעם בארג אז מ'זאל פאלן. וואכן וואס מ'האט געארבעט אויף דעם בארג צו מאכן לעכער, קליפס, אז דא פאלט מען. איך האב געקוקט זען ווי שנעל מ'שפרינגט צוריק ארויף אויפן פערד און מ'גייט ווייטער. דעם האב איך גענומען פאר גענעראל. רבונו של עולם האט זיי געשיקט אויף דעם וועלט, ס'איז דא אסאך נסיונות און שוועריקייטן, יעדע איד וויל דאך זיין א קדוש, זיך היטן הייליגע אויגן, און זיין א הייליגע איד, אונז האמיר אמאל ירידות, אבער אונז זיצט מיר נישט אויף אראפ אויפן ערד צובראכן, אונז ווייסט מען איז דא ירידות, דער באשעפער האט אזוי באשאפן די וועלט זאל זיין אזאנע ירידות, שבע יפול צדיק, אבער דער רבונו של עולם קוקט אויף ווי קאם. ווי שנעל, די סעקונדע וואס אונז זעמער מחליט, נישט קיין חילוק וואס איז געווען ביז אהער, פון די גאס און ווייטער, געענדיגט. איך בין א עם קדוש, איך שפרינג א ריק ארויף ווי א אמת'ע גיבור, ווי א שטארקע איד, כי עם קדוש לה' אלקיך. איי איי איי איך בין א איד, דער באשעפער האט מיר ליב, כ'בין גארנישט קער און האלטן אונזער קשר.